Wel Huw, um, deisio fo, um, ti'n hapus wrthus yma? Ond rhan dros hapus, ti'n meddwl, hanner cyntaf ni ddim wneud digon da eto, ond uh, ar ôl ni gael i fewn a, a siarad i'r bechgyn i, i pasio bel, neu dibi bach mwy, yn ei lot gwell ac uh, oedd y siap yn well, yn ei mwy pes i, i, i chwarae ni ac fel ti'n dweud, wneud ddim digon da i ennill y gêm yma. Um, oedd hi'n gol sal i redi, uh, i redi ffwrdd oedd? Oedd, rhan dros gol sal, mae'n sgorio peniad o tod, deuddeg claf, um, a dyn ni wedi gweithio ar hwnna hefyd. So, o'n i'n lwcus ni dal yn y gêm ar ôl hanner cynta. Um, ond ddim creu lot, ond o'n nhw'n well na tîm na ni. Ond ail hanner, ti'n modd, ni roi lot o bwysau dan nhw, gael y gol fi yna, wedyn cael un y ddau eraill hefyd. Ond uh, save dda gan Josh yn diwedd hefyd, ond uh, tîm perfformiad gwych heddiw gyda nhw gyd. Ac, um, ia, o'ch di dweud, athyn ni fewn um, ar ôl hi hanner amser. Be nes di newid hanner amser? Nes di pasio bel ma eto. Os, os mae'n dysgu pasio bel am 90 yn fyd, ni'n iawn, ond... Um, Ti'n modd, y, y bala dod allan ac oedd reit allan bocs, ond nhw'n nhw gryfach na nhw, fwy cyflym na ni, ond uh, Ar ôl ni cael dipyn bach o mwy o siâp ac o'n i'n gwybod bob tro pan fyswn ni'n cael eu tactical battle byswn ni'n ennill y gêm ac uh, ti'n meddwl yn diwedd gynnu nhw ddim plan B ac uh, o'n digon hawdd i ni ennill. Ac um, edrych ar y fainc o'n i, um, nes i ddod â dau chwaraewr da ar y fainc a gyda ni chwaraewr da ddim, ddim yn cael gem hefyd. Um, wyt ti'n hapus efo'r garfan rwan, dwi'n siŵr, does? Ynddo, ti'n meddwl, hwn di'r gorau dyn ni wedi bod. T'mo' ma' 'na garfan dda, do's 'na neb yn cwyno ar y fainc, t'mo' ma' nw ma' nw'n dod ato fi i siarad pam dydyn nw ddim yn y tîm, ond do's 'na neb yn colli probleme 'na, a dyna pam ti'n ga'l y team spirit, ti'n ga'l y hyder 'ma ati a 'dyn ni ma' 'di dod i llefydd fel Bala ac ennill, t'mo' dim ond Cei Connah sy 'di curo nw yn y yn y p- deuddeg gêm dwetha 'ma, so t'od ma' hwn yn ffit mawr i dod i fama i curo nw hefyd, so ma' bechgyn 'di bod yn superb heddiw. Sa chdi'n deud bod yr ail hanner 'na perfformiad gorau ni ym tymor yma? Yym, wel, Wel, dyn ni wedi rhaid yn ei dda yn ebyn Fflint, ond i ddod i, i, i lle fel yma, sy'n tîm sydd ddim yn colli yn aml uh, i ennill y gêm. Ti'n fath o gêm gyfartal, pobl yn, yn meddwl ac, ac wedi deud i ffeisian efo'r twy, mae take the 1-1 rwan, ond um, o'n i'n dal rhaid i mi bach o pwysau yn yno, ac o'n i'n gwybod o'n i'n mynd i gael un cyfle arall, ond o'n i'n gwybod bys nhw'n cael un hefyd, ond dwi'n meddwl dyn ni wedi amddiffyn y dda heddiw, a wedyn o'n i'n dangos o ymosod ni, ti'n ar ei brads, cos i lot o problemau iddyn nhw gael y bel i draed. a ni gael y pêl tu ôl i nhw efo Hayes. A fel ti'n mae'n neis i Hayes dod yn ôl a, a sgorio yn y gen i hen gwb. A da ni wedi mynd saith gem heb golli ers gem Pen y Bont, na, yr infamous gem Pen, pen y Bont. Um, Dwi'n dwi siŵr bod So, ydy hynna'n profi faint o galwad um, mae'r tîm yn gweithio ar y gilydd a, a faint da ni wedi dod ymlaen yn y, yn y mis o'n dweud. So, pan i fi siarad i bechgyn cyn y gêm, mae hwn i'r cefnogwyr. A wedyn yr ola hanner cyntaf, Fi'n meddwl jyst t'mod ni a- ddim deud yy amdan y cefnogwyr ond t'mod ni 'di bod ar yy yn fyw a 'dyn ni 'di cael lot o stick am be' o'n ni'n neud ac ni'n haeddu fo. So ma'r bois 'di tyfu fyny rŵan a ma' nw 'di gorfod neud e eto fel ti'n deud i dod dod yma ac ennill ar y ar y teledu so neis iawn i nw gyd o piti ma' nw ddim yma ond yy newn ni dal ati sti. A 'dan ni wrth gwrs dal yn y ras am y yym chwech chwech ucha ŵan dydan? Yndw ma'n 'yn llaw ni rŵan t'mod os 'dyn ni'n ennill ar geme i gorffen ffwrdd, dyn ni yna. So, ti'n meddwl, dwi dweud bechgyn, paid a poeni a be mae pawb arall yn neud, just concentrate ar, ar eich hunain. So, ti'n meddwl, os, os ti'n enll y ddau gêm arall, dyn ni yna. So, gen i, gen i weld. Ac yn olaf, gen ti air sydyn i'r cofianu? Ynddo, dwi eisiau chi'n ôl, ond da iawn chi boi, superb yn ebyn hein hefyd, come on!